Нәрсә булды, Ришат? Безнең бит инде туры эфир башлана! Ришат, беренчедән тынычлан, икенчедән безнең һәр вакыттагыча бу өлеш алдан яздырылган. Димәк, мин инде эфирда һәм без эфирны башлыйбыз. Баршалыгыз Таһир Насибуллин!
Дуслар, әйдаманнар, сәркешләр һәм ата-аналар барызга да зур кайнар сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут, димәк эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Э, димәк, дуслар, безнең бу проектыбыз, гомумән Сәләт Лайф проекты, безнең дусларыбыз һәм партнерларыбыз ярдәме белән үткәрелә. Шуңа күрә әйдәгез, аларны да искә төшереп китик. Э, һәм инде быел безнең студия үз эшен Яшьләр эшләре федераль агентлыгы һәм ресурслар яшьләр үзәге ярдәмендә оештырыла. В этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Большое вам спасибо за ваш большой вклад. Бик зур рәхмәт һәм без эфирыбызны башлыйбыз. Димәк, дуслар, әйдәгез аны традицион рәвештә рәвештә башлыйбыз. Безнең бар яңалыклар кичәге көн турында. Безнең бүген дүртенче чыгарылыш, ә кичә Арт-Биләр форумының өченче көне иде. Димәк, мин планшетымны алдым, әзерләдек берничә фотография һәм аларны хәзер сезнең белән бергә карыйбыз. Димәк, беренче фотосурәт. Э, сез аны хәзер экраннарда күрәсез. Күргәнегезчә, безнең лабораторияләр үз эшләрен дәвам итә, шулай ук уку-укыту программасы үз эшен дәвам итә. Һәм, гомумән алганда, Артсбиләр форумның программасы башка сменалардан бераз аерылып тора. Мәсәлән, безнең монда интеллектуаль турнир юк, шуңа күрә кара ящикны без урындык иттереп кенә кулланабыз бу сменада. Ага да барабыз, безнең киләсе фотосурәт. Әйе, дуслар, кулинария темасыннан да артта калмыйбыз. Бүген безнең сәлкешләр бер остаханәдә ламбер сыры әзерләделәр. Күрәсезме? Бик ошаган бит. Һәм инде алга таба барабыз. Безнең өченче фото. Бу театр остаханәсе һәм биредә безнең яшь актерлар Түбәтәйгә булган чиратны күрсәттеләр. Әйе, чыннан да көн саен Түбәтәй янына килсәң, чиратта шушындый сәлкешләрне һәм әйдаманнарны күрә алабыз. Алга таба барабыз. Киләсе фото. Ә, Һәм инде монда безнең остаханә бара һәм Игътибар итегез әле, монда бар шундый бер малай. Әйе, хәзер якынайтам. Һәм миңа калса, бу малай хәзер мин дөрес остаханә сайлаганмын микән дип уйлый. Алга табарабыз киләсе фото һәм карагыз әле, яңадан бу егет һәм миңа калса, монда оның аның фикерләре мондый. Э, кажется, миңа все-таки актерлык остаханәсенә барырга кирәк булгандыр дип уйлый шикелле бу егет. Һәм инде алга таба барабыз. Бүген безнен Испаниядән килгән остаздан булды Сиеста остаханәсе. Һәм күргәнебезчә монда барысы да рәхәтләнеп ял итә. Э, шулай ук безнең службалар ягъни мәсәлән сакчылар тик тормый э, ике соникка күбрәк соник алырга теләгән безнең экспертларны да тоттылар һәм аларны хәзер сораштыралар алга таба барабыз инде кичке чарага килгәндә кичә дөньяның астын өскә китерде саксык спектакле Э, беләсезме иң шаккатырган әйбер ахырдан булды чөнки бу егетләр үзләреннән соң хәтта идәнне дә юып киттеләр әфәрин сезгә егетләр һәм гомумән алганда кичәге көн менә дигән булды бу кыздан да без аны күрәбез аңа да бик ошаган һәм инде безгә дә бик ошады дип әйтә алам э, дуслар безнең эфир дәвам итә э, һәм инде шуны да әйтәсе килә сез дә комментарийлар языгыз бүген чыгарылышның ахырында дүртенче чыгарылышның ахырында без комментарийларга бераз игътибар итәчәкбез Э, һәм инде э, безнең э, безнең репортажларга күчәбез хәзер. Сәләт трендлардан артта калмый һәм шул трендларның иң зурыннан берсе ул TikTok. Шуңа күрә безнең TikTokта да Сәләт official сәхифәсе бар. Аңа язылыгыз. Һәм инде TikTokка килгәндә безнең монда Арсбиләр форумында бар Туран абый Гитаулин һәм ул сезгә бер репортаж әзерләде. Туран абый, сәлам.
Сәлам, сәлам, Тахир абыйсы, хәзер мин сине һәм барлык дусларыбызны TikTok төшерү серләренә төшендерәм. Аның өчен безгә әз генә креатив кирәк булачак. Э, телефон, ягъни телефондагы камера, штатив һәм әйдәгез бергәләшеп хәзер актер табыйк. Димәк, безнең TikTok бию белән бәйле, шуңа күрә без э, таптык Нәбиючене Женя апа белән бергәләшеп хәзер сәхнә янына барабыз һәм анда видео төшерәбез. Без инде әзер, ә син әзерме? Беренче бүлекне без төшереп бетердек. Барлык сәлкешләр

Димәк, бик зур рәхмәт сиңа, Туран абый. Һәм инде, дуслар, әгәр дә сез быелны Сәләт Биләр форумнарына киләсез икән, Туран абыйны эзләгез һәм безнең Сәләт Official дип аталган TikTok э, сәхифәсендә үзегезне дә күрә алырсыз. Һәм без алга таба барабыз. Безнең киләсе сәхифә ул да булса Сәләтле кунак сәхифәсе һәм бүген бездә җырчы, педагог, татар моңы һәм Болгар милли музыка премиясе лауреаты Зәринә Хәсәншина. Сәлам, Зарина, ничек хәлләр, бирбишне? Сәлам, Тахир. Ничек хәлләр? Э, миндә барысы да яхшы. Э, э, ләкин мин монда инде 16 ел. Күрә мин монда барысын алыйм. Ә син ялгышмасам беренче тапкыр форумда. Мин беренче тапкыр әле килүем һәм килдем дә шок Каттым, гомумән. Ә гомумән сәләт турында ишеткән бар идеме? Әлбәттә, ишеткәнем бар иде, инде кечкенә чагымнан ук ишеткән бар иде һәм барасым да килә иде. Белмим, менә нәрсәгәдер әти-әниләр җибәрмәгәннәр микән соң инде, ниндидер гел бүтән лагерьларга йөртәләр иде. Сәләткә бару теләге шул кечкенә чактан ук калган һәм менә кайчан да булса шушыңа килеп эләгермен дигән хыял бар иде күңелдә. Менә бит, сезнең белән дә очрашырга насыйп булды. Без дә сине монда биләрдә, биләр форумында күрергә бик шат. Э, хыялларга килгәндә, алар күбрәк булса бик яхшы, чөнки сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм монда барлык хыяллар да чыңга ашырга мөмкин. Э, мин белән күп кенә сәл кешеләр бар монда һәм аның аларның хыяллары ул э, үзләренең иҗатын үстерү һәм сәхнәгә чыгу. Ялгышмасам, син остаз бу форумда һәм Укытучы буларак булышабыз сәркешләргә үзләренең сәләтләрен үстерергә. Ничек үтә уку-укыту программасы, лабораторияләр? Хәзер нәрсә эшлисез? Безнең бик яхшы үтә. Бүген безнең мастер-класс иде фольклор буенча. Әлбәттә, инде без фольклорны гына түгел, гомумән вокал дәресләре үткәрдек дип әйтәсем килә. Балаларны тикшереп карадык, сәләтле балаларны. Алар һәрберсе Барысы да дип әйтерлек сәләтле, иҗади дип әйтик инде. Белмим, миңа гына шундый балалар эләкте микән? Барысы да җырларга да әзер, э, дөрес э, сулышны куярга тырыштык, алар белән ниндидер э, күнегүләр ясадык һәм әлбәттә җырладык. Барысы да әйткәнемчә бик музыкаль сәләтле. Яхшы, һәм инде э, искә төшереп китәм безнең тамашачыларга да, безнең артбиләр форумының соңгы көнендә булачак лабораторияләрнең үзләренең продуктларын тәкъдим итү, ягъни яңа иҗатын тәкъдим итү Э, чарасы сез берәр нәрсә әзерлисезме бу чарага яисә күбрәк остаханә э, буларак э, сәркешләргә әйе мин күбрәк остаханәдә һәм инде миңа калса без бүген дә инде бик яхшы эшләгәнбездер дип уйлыйм әле алар сезгә күрсәтерләр үзләренең нәрсә өйрәнгәннәрен шәп димәк без дә түземсезлек белән көтеп торабыз бу чыгышларны һәм инде тагын бер сорау бар беренче тапкыр форумга килгән кешеләрдән сорарга яратам монда ошаган өч әйбер иң күп ошаган өч әйбер Беренчедән, кешеләр, барсы да балалардан алып, э, менә бу әйдаманнар дисезме сез, сезнең бит монда гомумән үзегезнең диалект мин теге яңа кеше буларак аңлап та бетермим, кайсы әйдаман, кайсы сәлкеш дигәндәй, ләкин сез барыгыз да шундый яхшы, шундый җылы, э, зәрнә зәрнә генә торасыз. Э, икенчедән, ашату бик яхшы иде ашату бик зур рәхмәт бик тәмле булды һәм өченчедән инде моның урыны Урыны, гомумән, мин килеп кергәч тә шушы сәләт урынына, җирлегенә дип әйтик. Әйтәм бит, ну, шаккаттым инде мондыйны беренче тапкыр күрүем әле мондый лагерьны. Һәм барсына да, гомумән, әти-әниләргә менә киңәш итәр идем балаларын монда җибәрергә. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт бу җылы сүзләр өчен. Һәм тагын бер сорау бар. Ә син үзең Сәләтлаев чыгарылышларын карадыңмы? Дөресен әйткәндә, мин моның турында белмәдем. Ләкин кичә мин Ришатны карадым, әйе. Ә ә без анда хәтерләсәң, Ришат белән ахырдан бер уен уйнадык. Һәм инде без барлык сәләтле кунаклар белән уеннар уйныйбыз. Синең Шулай. өчен дә әйе, бер уен әзерләдек. Ә, Уйнарга әзерме? Э, Әзер, әлбәттә.
Яхшы, димәк, бераз уеннан ә, уен турында сөйләп китәм. Нәрсә эшлибез без хәзер? Ә, Беләсеңдер, төрле зур компанияләрнең бар ә, үзләренең джингллары. Мәсәлән, Макдональдсны куылып пара пап пам I'm loving it. Шундыйрак. Хәм хәзер без синең белән бергә сәләтнең төрле компанияләренә, брендларына джингллар уйлыйбыз. Хәм башлык мәсәлән Түбәтәй белән. Безнең монда форумда Түбәтәй кафесы, тиз туклану кафесы бар. Түбәтәйгә нинди джингл уйлап чыгарыр идек?
Ну, ул инде ниндидер татарча милизмнар белән булырга тиештер дип уйлыйм. Мәсәлән, ничек яңгырар иде синеңчә?

Түбәтәй. Шәп, браво!
Шәп булды бу. Һәм алга таба барабыз, нәкъ менә Түбәтәйнең каршысында урнашылган безнең э, Сәләт Стор кибете. Сәләт Стор кибетенә дә бер джингл безнең кунагыбыз Зәринә Хәсәншиннан. Сәләт стор.
Сәләт стор анда киемнәр. Әйе.
Заманча, милли, э, матур киемнәр һәм аксессуарлар. Так, мин инде, әлбәттә, шигырь язучы түгел. Әйе.
Нәрсә дип әйтергә була икән? Монсына миңа калса, ниндидер современный дип әйтик инде урысча әйткәндә, әйеме? Әйе.
Әйдә, бары тик сәләт стор. Мин сөйлим, һәм ләкин уйлыйм параллельно. Аңлашылды, аңлашылды.
Э, ләкин миңа калса сәләт сторга берәр нинди шундый э, заманча, берәр нинди бәлки. Бәлки э, сәләт стор сүзен генә калдырыйк. Ничек ул яңгырар иде? Сәләт стор сүзе.
Сәләт стор. Ә, Әйдә тагын берничә э, звук эстибез монда, берничә аваз. Мәсәлән, э, әйдә икәү, син беренче өлешне һәм сәләт сторны, һәм мин икенче өлешен. Давай.
Сәләт стор. пара па парам пум пам пам Булырга мөмкинме? Булырга мөмкин. Әйе, безнең өченче сәләтле кунагыбыз килде. Э, алар бик сәләтле, шуңа күрә алар бик сәләтле итеп нервыда уйныйлар, э, шуңа күрә э, ну, нишләтәбез инде. Аларның да бу, аларның да сәләтә буласы килә, Биләр форумында буласы килә. Димәк, алга да барабыз, безнең сәләтә бар менә дигән проект. Ул Асылташ мәктәбе. Э, безнең сәләттә бар балалар бакчасы бәләкәч дигән һәм шулай хәзер без мәктәпне э, эшен э, эшләп җибәрдек һәм инде анда бар беренче ә сыйныфы бу сәлкешләргә беренче ә сыйныфына бүләк иттереп алайса асылташ мәктәбенә берәр джингл
ул мәктәп инде ул мәктәп әйе
Султаш мәктәбенә нәрсә җырлый икән? Э, нәрсә, әйдәгез, мәсәлән, эм, пам-пам-пам, мәсәлән, бу безнең белем турында бит инде күбрәк. Э, Бер нәрсә дә, бернинди фикер дә килмәде хәзер минем башыма да. Әйдә, Иң яхшы мәктәп асыл.
иң яхшы мәктәп Асылташ икән. Әйдә менә шулай Әйе. әйтеп карыйк. Просто әйтергә. Әйе.

Шәп! Әгәр дә звонок урынына әгәр дә бу джингл булса, миңа калса сәркешләр һәм укучылар тагын да күбрәк теләп килер иде дәресләргә. Һәм инде әйдә бераз йомгаклыйк һәм соңгы булып тагын ике вариант. Беренчесе ул Сәләт Лайф джинглы. Бары тик Сәләт Лайф сүзен генә кулланабыз. Юк, Сәләт Лайф җанлы эфир. Әйдә бу сүзләрне кулланып берәр джингл әйтик.

Сәләт лайф! Җанлы эфир. О, шәп, шәп. Бик заманча булды бу. Һәм инде соңгы булып Arts Bilar Forum. Arts Bilar Forum. Ну, моңа миңа калса индидер. Arts Bilar Forum. Ту ту ту ту ту. Шундый. Arts Bilar Forum. Әйе. тудум тудум тудудум шәп шәп яхшы димәк безнең тамашачылар әгәр дә сезнең тагын вариантлар бар икән языгыз комментарийларда һәм без аларны Тиздән укыйбыз. Э, һәм инде беренчедән бик зур рәхмәт сиңа Зарина безнең студиягә килгән өчен. Һәм без барлык килгән э, кунакларга бүләкләр бирәбез. Менә монда язылган карама дип бу значокта. Бер нәрсәгә дә карама, һәрвакыт үзенең хыялыңа таба бар һәм беркем дә тыңлама хәтта. Бу бездән э, сиңа кечкенә генә бүләк. Һәм инде әлбәттә без сине студиядән иҗади номерсыз, җырлаусыз бер кая да җибәрмәячәкбез. Һәм инде син әзерләнгән вакытта әйдәгез без барлык тамашачылар белән Сәләт, э, сәләтле сәлам рубрикасын карап үтик. Димәк, сәләтле сәлам.
Сәлам гаилә, сәлам яраткан дусларым, сәлам әни әти. Сәлам минем әти әниемнәреннән дусларыма һәм әби бабайларга. Минем яраткан гаиләмгә кайнар сәлам! Сезнең бик каты ярдәм. Әти, әниләремә сәлам, туганнарыма сәлам. Сәлам бирәм сезгә Сәләт Лайфтан. Мин сезне яратам. Әни, әти, бабай, әби, абый, сәлам. Әти, әниләргә, туганнарга, дусларга зур-зур сәлам. Сәлам дусларыма, сәлам гаиләмә, сәлам туганнарга, сәлам укытучыларга, сәлам бабай-әбиләргә.
Димәк, э, Зәринә э, студияда һәм иҗади номер.

Әфәрин, әфәрин, бик зур рәхмәт сиңа, Зәринә, бу шәп булды. Хәтта урында гына утырып э, тора алмадым һәм тагын бер шәхсән миннән сиңа тагын бер бүләк шушындый матур җыр өчен бик зур рәхмәт, Рәхмәт, бик зур Зәринә. рәхмәт. Һәм мин киттем кире үземнең урыныма. Рәхмәт.
Сәлам, Тахир абый. Э,
Так. Яхшы бу көтелмәгән идек. Иә, минем өчен әлбәттә, бераз.
бик кызыклы, бик кызыклы мизгел. Һәм инде гадәттәгечә соңгы вакытларда әйтүебезчә Без сине Сәләт Лайф программасында күрүгә бик шат һәм инде ияләнеп беттек синең йөзеңне күрү, елмаючан йөзеңне. Әмма дә ләкин әйтеп китерим, юлны яшьләргә бирергә кирегә дип, кирәк дип, әмма бу сүзне мин минем әйтүем дөрес булмас, кызганычка каршы. Әмма дә ләкин соңгы вакытларда без татар телен белүдә кешеләрне тикшерәбез. Һәм инде бүген без дуслар, җәмәгать, Татар теле белү мәсьәләсендә Тахир абыйны тикшерәчәк, тикшерәчәкбез. Күрдеңме, хәтта э, мин дулкынланам.
Э, э, беләсезме, Исур абый, мин сине бик каты сагындым, Төркиядән кайтуыңны бик көттем, ләкин бу шул кадәр сюрприз булыр дип уйламаган идем. Рәхмәт сиңа. Шулай була. Һәм гомумән барыгызга да рәхмәт, миңа бер нәрсә дә әйтмәгән өчен. Рәхмәт. Әйе, бу бик күп әзерләнде, хәтта Менә шушы мизгелдә Таһир абыйны ничек кенә студиядән бер-ике секундка аерып булыр микән диеп, шундый зур әзерлекләр ясалды. Таһир абый, син әзерме? Мин һәр чак әзер. Әйдә башлыйк. Таһир абый, беренче сорау. Сораулар авырмы? Ә, Беренче сорау ә, гади генә. Ә, Русчадан татарчага, татарчадан русчагамы? Йо, эм, Икесе дә мөмкин. Русчадан татарчага.
Ә, Агачлар темасына керәбез, җәмәгать, агачлар темасында. Ә агач исемен русчадан татарчага тәрҗемә итәбез. Җиңел сүз. Таһир абый, ә русчадан Әйе. осина сүзен, осина Әйе. сүзен татарчага ничек тәрҗемә итәбез? Курыкма, О, өч, әйе. өч вариант Өч бар. вариант монда. бар. Әй, Ага, Әлбәттә. Яхшы вариантлар бар. Мин осина дип Беренчесе әйтмәкче идем.
Әйе. А. Имән. Имән, э, Б. Каен. каен В. Усак. вә усак.
Э, бик җиңел сорау, шуннан да усак. Браво! Беренче 1-0 Тахир абый алда, без җиңеләбез, җәмәгать. Дәвам итәбез. Э, авыр сорау. Авыр сорау. Авыр сорау, авыр сорау юк. Дөресен генә әйткәндә мин коен белән нине белә идем, шуңа күрә усак дип әйттем. Э, э, авыр сорау русчадан татар татарчадан русчага, татарчадан русчага Җилем сүзен ничек тәрҗемә итәбез? Җилем. Мой ветер.
Җилем.
Ну, А. Клей.
Җилем. Б.
Сахар. В. Соль.
Җилем э, беренчесе нәрсә иде? Клей. Клей, клей, җилем, әлбәттә.
Браво.
2-0 Тахир абый алда, дуслар. Тахир абый алда, безне җиңеп бара, без җиңеләбез. Һәм өченче соңгы сорау. Э, русча Русчадан татарчага преподаватель сүзе ничек тәрҗемә ителә? А. Мөдәрис. Б. Фәрит. В. Әсхәт.
Болар бит барысы да исемнәр. Э, Мөдәрис була алмый, мөгаллим, мөгаллим, укытучы, әдип. Э, мөдәрис- Ягъни, шулай дип әйтик. Ә, Преподаватель нәрсә эшли, нәрсә бирә ул кешеләргә? Белем. Белем һәм белем белән бергә нәрсә, нинди форматта? Яхшы кәеф.
Кайда, кайда белемне бирә? Мәктәптә. Мәктәптә нәрсәләр бар? Дәрес. Дәрес. Ягъни дәрестә белем бирүче. Ә, шәп, димәк, мөдәрис. Димәк, мөдәрис 3-0 җәмәгать Тахир абый безне җиңеп алды. Һәм инде чын-чыннан Сәләт Лайф проектының алып баручысы Тахир абый Насыйбуллин

Э, әйткәнемчә бик каты сагындым шуңа күрә беркая да китмә исур абый безнең белән генә утырып тор э, комментарийларны укыйбыз дуслар димәк э, безгә язган гүзәл апа усманова тагир абый син супер рәхмәт рәхмәт бик зур гүзәл апа плюс один ришат нуруллин безгә менә шушындый йөрәкләр җибәргән өч штук әйе һәм шулай ук дәм гараев вау дип җибәргән безгә шулай ук данил габдуллин менә шушындый смайлик дүрт штук Э, бу ник кебек э, нәрсә әле ул инспекция кебек һәм алга таба барабыз әдип әлмир безгә шулай ук э, стикерлар бик күп кенә стикерлар җибәргән барысы да безгә безгә әфәрин ди шулай ук бар искиткеч җырлый дип язган әгәр дә син ерак китмәгәнсең икән зәринә искиткеч җырлый дип язганнар синең турында бик матур җырлый тахир абый держись анда дип язганнар безгә шулай ук бик зур рәхмәт бу комментарийлар өчен һәм без инде алга таба барабыз

Рәхмәт, Исур абый. Рәхмәт. Әйе, чыннан да бу урында миңа ничектер некомфортно. Әйдәгез үзебезнең урынга күчик һәм э, дәвам итик безнең эфирны. Һәм дөресен генә әйткәндә, бу чыгарылыш инде ахырына якынлаша һәм без аны гадәттәгечә иҗади номер белән тәмамлыйбыз. Һәм бүген бездә кунакта Илкам хан алганы сәл кеше Алия Фәйзиева шигырь укый. Сәлам, Алия, хәлләр ничек?
Исәнмесез, яхшы. Э, Олия, мин дә синең кебек шигырьләрне бик каты яратам, шуңа күрә түземсезлек белән көтәм синең чыгышыңны. Әйе. Киттек. Кемдер шундый сорау бирә әле, әлегә башлар алдыннан. Алия, ә син беренче тапкыр Сәлкешме? Юк, икенче тапкыр. Ә моннан элек кайсы аланда идең, кайсы проектта катнаштың? Исте мин каган һәм Изге чишмә.
Изге чишмә.
Быелны булдымы ул? Юк.
Узган елны?
Әйе.
Яхшы.
Хәм, гомумән, ошыймы сиңа Артбиләр форум? Әлбәттә, бик ошый. Монда лабораторияләр дә катнашам. Кайсы юнәлешне сайладың, театрмы, музыкамы? Театр. Театр. Лабораториядә әзерлисезме анда безгә номерлар, чыгышлар? Әйе, була эскиз иртәгә. Яхшы, алайса түземсезлек белән көтәбез. Э, һәм инде тагын бер тапкыр, димәк, безнең иҗади э, номерда бүген эфир ахырында безнең кунагыбыз Илһам хан аланыннан Алия Фәйзиева һәм аның башкаруында шигырь.
Биек тауга менеп, ташка басып, Кычкырасым килә милләткә. Кыңгырап йөрмәгез, җилкә качып, Бәйрәм килде безнен төбәккә. Алтын айлы Сөембикә көтә, Сезне көтә Болгар ташлары. Без татарга килде изге иртә, гел чәчәкләр шыта башлады. Ата баба каберләре көтә, хәер дога көтә корбаннар. Заман җилле күз яшьләрен сөртә, тәсбих әйтеп утыра урманнар. Биек тауга менеп, ташка басып, кычкырасым килә өммәткә. Таралышмыйк инде читкә качып. Җыелыгыз туган төбәккә.
Бик зур рәхмәт сиңа, Алия, бир бишне һәм синең тавышын, синең бу сүзләрен, алар алтыннан да кадерлерәк. Э, бездә алтыннан кадерлерәк әлегә бер нәрсә дә юк, шуңа күрә мин сиңа бу алтынны Э, бүләк итәм. Рәхмәт сиңа бик зур. Э, димәк, дуслар, безнең дүртенче чыгарылыш шунын белән тәмам. Рәхмәт безнең белән булган өчен көн саен 6 тулып 30 минутта Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Булдымы? Кызлар, егетләр.